Salam dostlar kanalyma hoş geldiňiz. Ilki bilen ähliňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun. Ynha men bu wideoda ol outline-ni peýenlik kompýuterde işleýjek bolup görjek. Ol häli men internetde otyrkam öňümden outline-ni peýenlik Kompýuter üçin wersiýasy duşdy we men ony hiç elek wagt eýlemän skaçat etdim. Ine, meniň ustanowşigim. Bul programmanyň linkini wideonyň aşagynda sizler bilen paýlaşaryn, şol ýerden skaçat edip alyp bilersiňiz. Meniň bul wideom hiç elek anyk bir zat ýok, ýagny men bunda eksperiment edip görjek. Ýagny programmany kompýutere ustanowka edip we oňa serwer dabawit edip, kompýuterde beýleki youtube zat açjak bolup görjek. Onda näme? Haýal etmän wideomyza başlalyň. Ynha biziň stanowçymyz men ony açýan we kompýuterimize ustanowka etýän ustanowkasynda hiç hili üýtgeşik zat ýok stanowa at girdi etýän awtomat özi ustanowka edip başlaýar we garaşýas häzir kompýuterimize ustanowka bolandan soňra biz ony işimizi dowam ederis.

Windows on-yň iki müň on sekizinji ýylynyň oktýabrynda çykan wersiýasy. Ynha, dostlar, görşüňiz ýaly, Outline-ly Tennis program kompýuterimde ustanowka boldy. Bilemok men şu wagt özümiň näme kompýuterimde Outline serwerini copyright edip alyp goýdum we adyna Türkmensoft diýip üýtgetdim. Bul serweri men nirden aldym? Muny men imodaky gruppalamyzdan aldym. O gruppalaryň linklerini wideonyň aşagynda goýaryn, şol ýerde obşi gruppalar bardyr. Şoň üçin açyp özüňiz vpn gözläp bilersiňiz. Ýagny hiç hili töleg ulanman vpnleriň serwerlerini tapyp bilersiňiz. Ol o taýda men esasy köplenç aktiw şol gruppalarda we şol ýerden menden zat sorap bilersiňiz. Ynha Programma zat eken nämäni. Egerde sen kompýuteriňde ýa-da telefonda ol kaprwayt edip alyp goýsaň serwer kaprwayt edip mysal üçin indi şunuňa görüşde siz serwer diýeli mysal üçin şuny kaprwayt edip alyp goýsaň programmany açan badyna göni Serwer dabawut etýär. Bul hem işlemegiň ýeňilleşdirilen görnüşi. Erbet warianty däl eken. Ynha serwerni dabawut boldy. Bu serwer işleýämi işlänokmy men ony bilemok. Häzir barlap göreliň. Meň pikirimçe işleýän däldir. Ine kompýuterimize wifi-a birikdirmeli. Ine birikdirdim. Men täze swisstok wifi swisstok hem satyn aldym onuň hem wideosyny men size şul ortada görkezmekçi ine wifi satyldyk indi göreliň serweri birikdirjek bu ine görşüňiz ýaly neudalosy podklýuçeni neudalosy podklýuçatsiýa diýilýär aý bul aňlatýar serwer işlänok ýa-da internet ugly gowy däl diýýär bul ýalňyş internet normalnyý gowy işleýär ýöne Bärde gowy zat däl, gowy däl zat, ol serwer, serwer işlänok. Ol egerde serwer bilýän bolsaňyz wideonyň aşagynda goýuň, kommentariýada goýuň. Ol men bul VPN-e serwer goýup işletjek bolup sizlere görkezjek. Eger işleýän serweriňiz bar bolsa bizler bilen paýlaşsaňyz has gowy bolardy. Ynha biziň bu serwerimiz-a işlemedi. Men pikir etýän başga serwer alsak Onda işlemeli. Eger işleýän serwer tapsam, men sizlere hökman görkezerin. Biziň bu eksperimentimiz şowly bolmady, ýagny bizde serwer ýok. Bu serwer tapan serwerim hem işlänok eken. Eger-de serwer tapan ýagdaýymda hökman şul VPN-e serwer goýup sizlere görkezjek we wideo obzor döretjek. Onda näme? Wideomyz gyzykly bolan bolsa laýk basyň, men wideonyň dowamyny çykarmakçy.